Mũnyiti ũgeni mũthikĩrĩria thĩinĩ wa tabarĩ ĩno itũ tũkĩendete ya mũirũ witũ wa mũgĩkũyũ angĩtũngĩtika mwangu wa mũirũ rĩ marĩtwa ndikĩrĩnda agĩcenjia mũcera wa mbarĩ ya mwenda kuma rĩrĩgana kwĩhoka wĩ thayũ na nyene nĩ agĩtũmenyereire nĩ kahinda kangĩ kega ah, twakĩgĩa nako nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩrunga ndeto ĩno itũ eh, ĩkoragwo ĩkĩrĩ na mataro

Eh, rĩhiũrĩtie ciande rĩtegetetie ruototie rĩrorete kũrĩa mbaire niĩ o mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ ndũkĩgucie njũng'wa yaku na nĩgetha ũkuhĩrĩrie haboinĩ ĩno itũ na nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩrung'a ndeto ya ũmũthĩ

Mbiacara ndĩmũreheire mũthĩ nĩ ya kĩndũ twĩtaga ithemba, ngwĩciria wanaigua rĩtwa ithemba kana tũgĩthembera anake aitũ arĩa makĩrĩkia gũkiuma itĩri, arĩa magĩkorwo nĩ makĩrĩkia gũgĩkorwo nĩ makinya kĩrũngo gĩa gũkuhĩrĩria gũtuĩka athuri. na hĩndĩ ĩrĩa eh, rĩtwa ithemba rĩa gweteka rĩkoragwo andũ makĩrigwo rĩtwa ithemba na gũthemberwo nĩ kuga atĩa Eh, mwanake atandagĩthiĩ eh, gũkĩrua nĩ athiaga kwĩ mamawe na nĩgetha agakĩhoya irua na eh, mũndũ ndakĩhoyaga irua moko matheri eh, nĩ agĩtwaraga mbũri ithano kana ngoima ithano eh, cia wĩhwa na kana gategwa na ĩgacoka ĩgaitindĩkwa na nyanja icio nĩcio indo iria ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo cikĩhoya irua hĩndĩ ĩrĩa mama agĩtĩkĩra gũkĩmũhe irua nĩ agĩthiaga agakĩrua na hĩndĩ ĩrĩa agĩcoka oima itĩri hĩndĩ ĩrĩa maũndũ make makĩgacĩra mama nĩ acokaga agoka eh, gũkĩrora kana maũndũ marĩa akĩmũheire rũtha nĩ magacĩra na tondũ mũthuri ti gũtega ategaga athuri matitegaga athuri nĩ gũthemba mathembaga na tondũ ndagĩkorwo ndakiuga mũndũ agĩũkaga moko matheri Eh, mama nĩ agĩũkaga na ngoima agoka na mwatĩ eh, mwati ũcio agagĩthembera kĩmwana na gĩgagĩtarwo gĩgakĩheo mataro marĩa magũkorwo atĩ tondũ gĩgagĩtuĩka mwanake na gĩtigĩtio kĩrũngo kĩmwe nĩgetha gĩtuĩke mũthuri kĩanjie gũkĩrangĩra mũciĩ Eh, nä kä ragwo gä a kä heo iheo kä heagwo eh, rå hiå gä kaheo å ta gä kaheo ngo gä kaheo itimå na gä gakä rwo indo icio ciothe gå tirä kä ndå gä takoragwo kä na nongorio yakä o thutha wa gwĩthemberwo eh, mwanake nĩ akĩheagwo mataro na wagĩtuĩka nĩ agĩtuĩka wa kũgacĩra na tene tondũ eh, andũ magĩthiaga ita gwĩtaha mwanake ũcio nĩ agĩthiaga ita gwĩtaha na akĩrehe itaha rĩake rĩa mbũri agakĩra ithe eh, ndĩna mbũri ici cigana ũna

nĩ tũthiĩte tũgĩcokagia ũndũire witũ na nĩ tũrathiĩ tũkĩrehaga makinya mau nĩgetha matũkuhĩrĩrie nĩ tondũ na hau kabere maũndũ macio matironekaga na ciana citũ nĩ cithiĩte wega tondũ nĩ ciragĩtarwo atumia mũtigai gũtwara ciana cianyu cikarue ona ũngĩthiĩ gwĩtwara mwana waku akarue mũtumia wa cingũ mandarĩ ũgĩkiuga eh, egũkĩrua atĩa ekũheo mataro marĩkũ reke atwarwo reke ũhoro ũcio ume kwĩ mama we mama ya mwethere mũndũ eh, mwanake ũrĩa ũgĩthiĩ ũkĩmũtira kĩmaitĩri na nĩgetha maũndũ make magĩkorwo makĩrĩ marũngarũ ciana nĩcio ciracokia maithe mao itĩ-inĩ nĩgetha magĩthamake rĩngĩ na nĩgetha tũcoke ũrĩa kwarĩ na harĩa kabere na nĩgetha maũndũ marĩa maũndũ marĩa ma- matũũrĩire eh, tũkĩmacokie ũguo mwanake athembagĩrwo aima itĩri na nĩgetha agakĩheo mataro na agagĩcoka agakĩheo ah, indo icio ndakĩgweta nĩgetha eh, agĩkoragwo nĩ ambĩrĩria gũkorwo akĩharĩa gũkorwo mũgongoni gwake nĩ tondũ na harĩa kabere nĩ akĩrutĩirwo mbũri ya hako agĩũka akĩrehetwo na makinya mau agĩũka akĩmenyereirwo arangĩrĩtwo agĩtaragwo na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa agakĩgĩa na mũciĩ wake na ĩgagĩkorwo akĩrĩ na ngo cia gũkĩrangĩra mũciĩ wake mwangi wa mũirũrĩ mũcera wa mbarĩ ya mwenda